Salve família, kel es mana bun gabi sin pika rus pika anti nu kumesa viva nu inskreve na kanal kumenta konpartilha dexa kel like pa subi nu itenson na youtube família kel vídeo li mutu inportanti n xinti kumovidu n xinti algu pamodi meu migranti n sabi kuze ki migranti ta pasa na terra algen bo ta ntende aves ku nos propi patrisi ku nos propi kabuverdianu ki runhu algen oxindia ke kre yo ta subi ke kre yo bu vida ote nga ta ovi di un minina lisa na merka Nton N ka sa kuse ki pasa pa ma stória tudu ten dos ladu, má N odja minha ta txora ku komoson i kel vídiu li dja komove-m, bo ta ntende un kuza? I pamodi el sa fla ma minha sa ta pirsigi-l, bo ta ntende un kuza? Mano, ma kre txoma imigrason pa diporta-l pa Kabu Verdi, má nhu dexa di ronhesa, mano, po tudu kel ki bu ta fase un dia ta volta kóntra bo. Abo N ka siba kenha, N ka sa minha la kenha, N ka kre sabe di kenha, bu sa ntende? I nka kre sabe si prublema. Mi so ki komo ven kel viula ke faze i txoma txeu atenson. Pa un djan obi, djan obi stória, djan oia stória ki txeu pesoa sa ta sufri. Pode ser te ki el e era, e faze algu de eradu, ka sabe, pamo nos tudu nu ta era. Mas, xa fez un kuza, berdiana, bo sta na Merka, bo sta na Tuga, bu sta na Fransa, ka bu tranka otu berdianu ne pe, dexa-l landa, dexa-l faz se vida. Runhesa ka ta leba-u nun kau. Europa ka di bo, Merka ka di bo, Suíça ka di bo, Nunkóia ka di bo, tudo é di Deus, só ki homens sta tudo runho, mulher sta tudo runho, kre só nós pa nós ser imigranti, só nós pa nós filho kumi, dexa é filho di outro alguém kumi, minha é fla-me leba Merka pa é ba trabadja pa é sustenta ses filho, bo atxa si bu si bo ka ta fazer mal o ke ki sa ta passa la, su tradu pon di boka di bu filho bu ta contente? Claro ki não, dexadu ku pon na si filho ok fui.

Ol laiva mon ki ta fladu ki mi nen N ka mi nen ka ta sta fazi kes kuza li ma N ten ki ta papia pa N dexa tudu algen sabi sima es sa ta bai la na facebook dja ba pu nha nomi es ta infirniza nha vida e si ki N ta ben li pa N dexa tudu algen sabi nha verson kuza ki sa ta pasa. Ami me merka n djobe nha vistu si n be merka n sai li ilegal si n sai li ilegal n ben pa kaza di nha irmu dipos Barbara flam pa ma fika na se kaza ma la n ta atxa trabadju mas faxi. N bai, N bai fika la na se kaza. Mi nunka, nunka di nha vida, nunka N pâpia na Bárbara, nunka N da mal di el, nunka. Dja N jura-l própi pa nha fidju, pa nha fidju ki sta na Kabuverdi, própi pa móre. Pa mori ma nunka nunka N txiga di ba mal del Nunka N kria nun facebook falsu pa mandal mensaji Só pamodi e dan gazadju e po na se kaza Mi N ta flal gazá e po tudu kin ki ben Merka na kumensu E pa gazadju ki ta ben es ka ta ben pa otel Es ka ta ben pa nada. E pa kaza di algen ke sta ben. Mi nsa na se kaza ma nunka nda mal del. Inda ku tudu kel ke sa fazi li nka fra nada nblokial pa invita bo mi nka kre publema pa nha ladu. Mi nka da mal del ku ningen senpri nda ben del. Tudu ken ki purgunta nta fasia mi nka ten nada di fra di nha kuma pamodi mi me merka e pon juntu ku el kredu nka ten nada di fra del. Tudu kó ki N bai N ta da ben del Gosi li só pamodi dja N sai di la N sa rendadu na nha kuartu Argen sa kria facebook falsu Ta ta ta mandal mensaji Ta ben poi m'é mi M'é mi ki tene kel face Gosi li ta ben li na nha porta Ta ben mostra-m el ta txoma-m imigrason Mi ta po na Kabu Verdi, ta fika ta manda nha pai di fidju mensaji, ta fika ta fra-l monti kuza di mi, kel ki pasa, ki dexa di pasa, otu ta fika ta inventa ta fla. Ami N ka faze-l mal, ta bai la na nha trabadju pa mi ta bai pa faze skandalu la, ta fika ta mostra mi ta pon imigrason. Pamodi? Pamodi ku sa fronta-m si, mudjer? Ami nka fazeu nada para di frontan nha vida mi sa na nha kau ketu mi nka papia na bo nka nada investiga ken ki sa fazeu kel kuza li bo ta beni na nha porta bo ta mostra mo ta poi imigrason na mi pamodi kusa ta frontan di kel manera li pamodi merka ka di bo mi nbe merka nsa li ta luta pa nhas fidju bo bu ka ten fidju ku ta fika ta injuria algen di kel manera li. Mi nunka N faze-u mal, sénpri N faze-u ben. Mi nunka N pâpia mal di bo. Algen ta fika ta prujudika-u, ta ben pui kulpa na mi. Ma é mi ki sta prujudika-u, ta fika ta afronta-m. Ta ben li na undi ki N sta moradu, ta fika ta afronta-m di kel manera li. Pamodi? Dja obi ken ki sta faze-u kel kuza li, é ka mi. Dja N jura pa nha fidju, inda bu ta fla-m ma N pode txora, ma N pode móre. Ma é mi ki sta faze-u kel-la. Pamodi, nha jenti? Bo ta frontan dentu tera di algen sin agenti bo nka speraba n podi spera keli na tudu mundu ma nka nka ta speraba el na bo mi na bu kaza nta sta la nta laba ke neka kuza di fla nta labanta tudu dia sedu pa manhan nta fazi kafe nta fasi nha kuma bene ntoma kafe Pamodi gosi li N ta sai, N ta sai di la Pô ben, pô ben fika ta pô-m kulpa Ma tudu kuza ku ta faze, ki bu ta faze Djuntu ku mi, pamô ma N ta sana bu kaza M'é mi ki pâpia, mi dja N fla-u di tudu manera M'é ka mi, dja bu bai la na nha trabadju pa ba kria-m prubléma Dja bu txoma nha mai, dja fika ta fla-m monti kuza. Oia ku tudu kuza ki dja pasa simé simé nka nka rispondeu mi si nkre nta rispondeu abo a nta fra abo tanbe ma nka rispondeu pamo nkre invita bu sa ta oia ma sa ta invita bu sa ta tenta prujudikan di tudu manera simé bo ta ben li na nha porta bo ten mostran mo ta txoma imigrason pamodi bu sa fazi kela ku mi pamo bu kre tra nha sorti. Ami ben merka ningen ka djudan ben merka ningen nen omi ningen mi ki bai mi ki bai djobi nha vistu Deus ki da nhel Deus ki tenen li mi sta na merka ta luta pa nhas fidju ki sta na kau verdi gosi li po ta ben mostra mo ta mandan kabu verdi ta fla nha mai me ti ki bu po na kau verdi ma nka ta toka pe na merka nunka mas. Ma é te ki bu poi nha vida bira pretu Pamodi bu ta fika ta fra tudu algen Bu sa ta pui tudu algen kóntra mi Ta ba fra algen otu na komentáriu Ma ma-m pa peda-l ki nen ka pobi Ta ba pui monti kuza na face Ta pui tudu mundu kóntra mi Pamodi ami nunka N prujudikó-u. Nunka! Bo sa ta fronta nha vida dentu txon di Merka pamo mi pamo mi nsa mi so li nsa mi so na Merka pamo ku sa frontan si mi dja mi fazi kel kuza li pamodi dja wapi na fesibuki ta mostra monti kuza dja mi fazi live pa nda nha verson pa algen odja pamo mi nsabi ma nsa fala verdadi Deus na seu sabi ma mi nsa fala verdadi ma mi nunka nprujidikau. Nunka! Mi N tene vergonha probe modi kuze ki ergen ta fla ta fla sima nhos era amiga gosi li pa ben kontisi kel kuza li ami N sa spantadu mi fla nha genti mi kuze ki N fazeu di tão grave si po sa ta kre infernizan si mi nha kabesa sa mi N tene kabesa linpu mi N sabi ma N ka fazeu mal. Mi n ten nha konsénsia linpu Mi n ka pa pená bo Mi undi ki n bai n ta ben di bo Mi kabésa sta linpu Mi n ka pa pená bo Dexa-m en pas Dexa-m en vive nha vida en pas Mi n ka mata li N ka furta li Pa bu ta po-m medu Ma bu sta txoma imigrason Ta beni na nha porta ta fla moça mo djo se undi ki mora undi ki ta trabalha po bai la na nha trabadjo po bai po ba po bai la mo ma era escândalo ku sa fazi pamo ku sa ku ta frontan si nha genti ta tenta po medo di tudu manera pa mo djo bai ma sa invita pamo n ka ten dukumentu pamo n ka ten dukumentu ku sa fazi si kazê bo bu ten dukumentu mi n ka ten pur isu ku sa frontan sabendu ke ka mi ki sa faze oke la Bu ka ta prokura sai mi tudu dia nsa ta txora ta pui duedju na txon ta pidi Deus pa dau prova kenha ki sa fazeu kel kuza la minina Deus ta dau pekadu rixu e ka praga ki nsa pidiu e ta dau pekadu ki e ta dau ken ki sa fazeu kel kuza la pa bu odja me ka mi me ka mi pa kuza mas sagradu na nha vida pa nha fidjus ki sta na kau verdi bu a txema mi bu faze-m ben mo po na bu kaza ma n ta sai di la ma n ta ma n ta papia na bo mudjer nen ken ki ki no no nos e mal n ka ta faze kela inda bo go ki nda nha fidju n da-u ma fidjadu ha mi n da-u fidjadu po ta ben faze-m kela Mi nta será kel-li na tudu mundu, N ka ta seraba na bo, Mo ta ben fronta-m li na Mérka Mo ta ben fronta-m, mo ta ben mostra-m Mo ta txoma imigrason pa mi.